Тойон Мүрү культура киинэ Бүгүн олунньу уон түөрт күн. Бүгүн таптал бырааһынньыга. Үтүө күнүгүн. Онудан күндү көрөөччүлэрбитин бука барыгытын таптал бырааһынньыгынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Таптаҥ, таптатын, тапталгытын Харыстаан. Дьэ ону бубураанньыт. Тоҕо анаан-минээн олунньу уон түөрт күнүгэр буоларый? Ону биһиэхэ кэпсиэҕэ. Хандаана. Үһүйээҥҥэ кэпсэнэрин курдук, былыр Римский император саллааттар сэриигэ баран хорсуннук кэриилэстиннэр диэн ыал буолууну тохтутан укаас таһаарбыт эбит. Ону святей Валентин диэн священник тапталлаахтара аһынан Түүнүн уоран тапталлаахтары ыал оҥостуур эбит. Ону былаастар билэннэр, кинини хаайаннар, олунньу уон түөрт күнүгэр накаастаан өлөрбүттэр. Онтон ыла бу күнү Святой Валентин күнүнэн биллэрбиттэр уонна тапталлаахтар күннэрин бэлиэтиир буолбуттар. Уон төрт дьылын. Ити булаана Европа была, де? Онтон биһиэхэ, Россияҕа, биһиги государствобытыгар бу ааспыт үйэ тоҕо уһуна сылларыттан бу бырааһынньыгы бэлэтиир буолбут. Онтон биһиги Саха сирин олохтоохторо бороҕоттор ордук чуолаан бу бырааһынньыгы бэлэтииллэрэ дуу, суоҕа дуу? Баран ыйытабыт Баран дьэ дьонтон ыйытылыһыаххайын. Төһө билэллэр эбитий? Здравствуйте. Здорово. Туох кинэ туох кинэ буоларын билэҕит? Билэн, Валентинов день, тапталлаахтар күннэрэ. Билэбит, тапталлаахтар күннэрэ. Тапталлаахтар быраһынньыктара. Тапталлаахтар күннэрэ. Тапталлаахтар күннэрэ. Тапталлаах күннэрэ. То олунньу уон төрт күнэ биһиэхэ то аан дойдурдунан бу тапталлаахтар күннэрэ диэн билетенер. День Святого Валентина уонна тапталлаахтар күннэрэ. Тапталлаахтар күннэрэ.

бу үтүө бырайыанньыгы бииргэ атаарыахтаахпыт дии. Бу маннык диэн бэлиэтээччибит суох ханан барытын тапталлаахпын кэтиэн билэҕэр билээччи. Тапталлаах эбигин кытта онно манна куоракка игилиди бара ыччаттаргар, оҕолоргор эҕэрдэҕин. Оттон мин оҕолору барыларын таптыыбын оҕолору оҕолор бэйэм сиэннээхпин. Ону эдэр дьоннор барахсаттар бары тапталлаах буоллулар уонна дьоллоох буоллулар диэн үтүөнү баҕаран тапталлаах эгэмин Варвараны ититик истинник эҕэрдэлиибин кулу үйэрэ көтө һырык оннун дьоллоох таптаах дьоҥҥо таптыыр дьоҥҥо барыларыгар үчүгэй дьолу доруобуйаны баҕарабын ата каргармын эҕэрдэлиибин оннута бары дьоҥҥо барыларга бары доруобай буолунна бары дьонноох буолунна кэргэммин Ленаны кэлэн иһэр тапталлаахтар күннээн истиҥ эҕэрдэ мына мин игин таптыыбын түтүгүнэн туһанан бу тапталлаахтар күннэринэн бэйэм чугас дьоммун чуолаан сүрэҕим аҥарын тапталлаах кэргэммин итиитик истинник эҕэрдэлиибин Таптаһыахха, таптал баар буоллун уонна хаһан даҕаны бу сыһыан устубат инньэ. Аты тапталлаахтарга баҕарыам этэ тапталы, бэйэ-бэҕэтин таптаан, убаастаһын, таптал баар буоллаҕына барда баар. Күндү таптыыр кэргэммин, сүрэҕим кэлин ер тапталлаахтар күннэринэн бэйэм аппытын үстүбүскэ эҕэрдэлиим, бүтүбүскэ таптыырым диин. Тапталлаахтар күннэринэн барай таптыыр дьону

Дьэ, отут биһиги бу холур бу боргоҥҥо чараҥҥа майаҥаска ол сынан быт-баччы олохтоох үчүгэй баҕайы ыаллар боҕото бааллар дии. Да, олорго бара дьабыт диэдери. ඈ? Аны дьэлэрте кирей табыта. Сымыйды хайда олорбуру бу баҕар эдэр ыалларга сөбө ма биэрэхтэрэ хайдах билсибиттэрин. Аа, ди. Тохтол диэн тугу

Кичтаабатын да. Бобулевтарга киирэн. Биһиги биэриибит партнердара Үрдэл Бат Саппаас магазина. мебельный магазин Та күндү доҕоттор, биһиги дьэ бу кэлэн олоробут, биһиги бороммут, мүрүбүт нэһилиэгин биир эмиэ тарбахха баттанар Бастыҥ дьиэ кэргэнигэр диэххэ наадалаах, ол курдук Елена Никентьевна уонна Валерий Петрович Гоголевтар дьиэ кэргэттэригэр. Дьэ бу Гоголевтар дьиэ кэргэттэрэ эһиги ыал буолбуккут хас сыл буолла? Биһиги ыал буолбуппут отут биэс сыл отут биэс сыл эммин диэн дэсиэһин олоробут. Дьэ уонна бу биһиги бырааһынньыкпыт оттон тапталлаахтар күннэрэ диэн дьэ олунньу уон түөрт күнүгэ буолар диэн Святого Валентина. Дьону таптал туһунан кэпсэтиэхэй. Эһиги да аммастан ханна хайдах көрсөҥгө билсибиккитий? Эһиги тапталга тостуориятын кыратык. Биһиги мин бастаан үөрэхпин бүтэрэн распределениенан остойко учаастагар үлэлии тахсыбытым. Ханна үөрэҕин? Япуа диэни бүтэрэммин учуутал үөрэҕин. Онно үлэлии тахсыбыппын кэннэ Биир туохха арай комсомол мунньаҕа буолар диэбиттэр комсомолистар мунньахтара. Ону биһиги олорбут ыалбытыгар көмөлөһөр аттахпытына Валера тиийэн кэлбитэ. Учутал кыргыттары ыҥыра бу комсомольскай мунньахха. Онно көрбүтүм бастаан. Кыргыттар мунньахха барар үһүбүт. Кыргыттар мунньахха барар үһүбүт. Валерий Петрович учутал кыргыттар кэлбиттэр үһү диэн оҥостон аҕай Тиидэҕин булуо дуу? Оһуох була. Ити биһим мунньахха кэбиппит. Костовскай мунньахха кэлэн бараммыт. Ханта кэбит? А, вот, мунньахха кэллэхпит тим мунньах. Аа, мустан. Аа. Костовскай мунньахха кэллибит, онно кэлэн бараммыт. Барыларын хомуйуу буолла. Ону саҥа туохта учуталла кэбиттири, ону баран ыгырын диэн болсун.

Дьоннор төһөр холбура бу дьоннор араанедик билсэллэр дии. Орохтор үс күн буолан баран ыал бууппут итиилэ. Орохтор икки сыл дьалла, орохтор биэс сыл. Эһиги да туох дидир бу тапталгыт иитиэхтэтэр үөскүүр кэмэ ыал булуохутугар дылы төһөр билсэн баран холбоспут. Биһи агуан ситте халга холбоспут. Биир сыл уже билсэн доҕордоһон Ну уонна бу отут биэс сылы быһа онто сыл этэ энниллин дии. Бу Гоголевтер дьиэ кэргэн бу орто туруа баран дойдуга оттон окку түспүт оҥоһууларын толорон сиргэ түспүт сэриибэйдэрин ситэрэн үс хүддээх үчүгэй ыччаттардаахтар бары ыаллар уонна сиэн бөҕөтө дьоннор бу дьиэ кэргэттэр хас сиэннээхитэ бии сэттэһин сэттэһин уонна бу биһигини көрөр эдэр дьиэ кэргэттэр эдэр ыччаттарга тапталы хайдах харыстыахха көмүскүөххэ наадатын кистэнэҥин билбит чамылахыт Дьоҕурсайынан таптал диэн таптал баар болонтон олох баар быллаа дии. Таптал оһох олох хоох, онтон таптал диэн эдьиийгэ, таптал диэн ийэҕэ, таптал диэн бу холобур төрөөбүт дойдуга, Таптал диэн бу дьиэ кэргэҥҥэ уонна доҕоругар диэн буолар былаадьый. Ону холобур киһи бэйэ-бэйэтин өйдөһөр. Главное оттон бэйэ-бэйэни өйдөһүү былаадьы диэн мин этэбин. Ол иһин былааны бу эдэрдэргэ холобур бэйэҕит тапталгытын көрүстэххитинэ, бэйэҕитин бэйэ-бэйэҕитин кыраттан да өйдөһөн тапталгытын харыстыыргытыгар дьин этэбин.

Оҕону эһиги оҕолорго бары үөрэхтээх, үлэлии-хамсыы сылдьар дьон буолахтара дии. Дьэ, оҕо иитиитигэр холуура туох сүбэ-ама биэриэххитин сөбүй? Оҕо иитиитигэр-тон биһи бэйэбит холобур үлэбитинэн холобур ханна баҕар айылҕаҕа сылдьар хаһыат үлэҕэ тэбис тэҥҥэ илдьэ сылдьар хаһыат оҕолору онно оҕолору көрөнөр онтон үөрэнэр Елена Иннокентьевна наһаа үчүгэй оҥоһуктары бу оҥортуур тигэр даҕаны Валерий Петрович уһанар даҕаны уонна наһаа үчүгэй хаартыскаларга түһэрэр айылҕабытын бу бэйэтэ көрөн наһаа үчүгэй хааска түһэрэ хаммыттыы. Дьонум бу дьиэ кэргэнтэн эмиэ биһиги кэнэҕэски кэмҥэ быыстапка игин кэтээбит. Дьонум, хынньалаҥгыта хайдах атаараҕыт? Сынньалааммытыгар оттон үксүн туохха сылдьабыт? Айылҕаҕа сылдьабыт. Байыттыыбыт, аһа сайынын. Оттон дьиэҕэ холобур бу оҕолорбутун кытта сиэннэрбитин кытта бу туох кэмнэригэр, ковид кэмнэригэр холобур туолуубут, игин оҕолорнук остуол оонньууларын оонньуубут. Туонаттан мин бэйэм иллэҥ кэммэр вышивкалыыбын, тугунан оҕуруонан дьарыктанабын уонна блин кылынан дьарыктан сылдьабын. Кылынан эппэлэри өрөбүн уонна туохтара дэйбиирин өлө сылдьабын. Дөйбиир оҥоро сылдьабын. Иннэ барытыгар таптал Сибэҕэ буолаҕат то, который Валерий Петрович кэлэн сүбэлии. Олор мин тугу эмит оҥордохпуна Валераҕа наар көтөрүм хайдаҕай диэммин. Кини миэхэ үчүгэй диэн олох онтон өссө бу санаам өрө көтөҕүллэн өссө бус орор булам дьи араас сутугу араас картыналар араас туохтар оҥоһуктар айыллан кэлэр буолахтар. Дьэ, Валера булаҕына туоха холобур хаамабыт Скандилы бардахпытына үксүн хаарскаҕа кини түһэр. Вышивканан дьэ герой эһээбин эмиэ вышивкалаартан только монолог эмиэ улахан соҕус гына. Биһиги эҕэрдэбитигэр тойон бүрү сынньалаҥ киинин үлэһиттэрин ааттарыттан уонна тобу көрө олорор күндү көрөөччүлэрбит эмиэ эҕэрдэбитигэр кыттыһаллары булуо дьааһыныбын онон биһиги эһиэхэ бу таптал күнүнэн, бырааһынньыгынан уун-уһун дьоллоох олоҕу Онутан эһиги кэрэ сэбэрэҕитигэр хомолтоҕор оргутуу күлүгэ түспэтин, оҕолорбут этэҥҥэ ырыттынар, дьоллоох-соргулаах буолун, этэҥҥэ дьин. Бой, көр! Кылаһан көтөрөллөр. Оонньоодун. Биһиги биэриибит партнердара, Үрдэл! Баат, саппаас маҕаһыына. Мебельнэй маҕаһыын. Э, дьэ биһиги бу күндү доҕоттор аны ыадьыттыы кэлэн олоробут бу биһиги бүрүбүт нэһилиэгин бастаан илин өттүгэр сылдьыбыт боллохпун аны бөһүрүкпүт арҕаа өттүгэр олорор эмиэ бу биһиги биир нэһилиэкпит биир эмиэ маанылаах бас-көс быр-баачча олохтоох Антонина уонна Дмитрий Сивцевтэр дьиэ кэргэттэригэр кэлэммит ыалдьыттыыларыбыт. Дэ күндүт олохторбутун эһигитини бу Сивцевтэр дьиэ кэргэттэрин бүгүҥҥү бырааһынньыгынан бу олунньу уон түөрт тапталлаахтар күннэринэн итиитик истинник бу күндү көрөөччүлэрбит уонна бу тойон мүрү үлэһиттэрин ааттарыттан тус бэйэм ааппыттан Эйигини эҕэ дирибир. Эҕэ дириэкпитин баҕар. Хабдьы мунутун да кэпсэтиэххэйин. Бэйэбит хантан кииннээх, хантан хааннаах дьон буоларгытын кыратык оту кэпсиэхэй. Мин балаартан Ньурба билиҥҥитэ куорат уруккута улуус Ньурба улууһун Первый Хаҥалас нэһилиэгиттэн Кутанаптар диэн семьяттан сэттэ оҕолоох ыалтан алтыс оҕобун. Маамам оттон сэттэ оҕор бэйэтэ оҕотон Ити оттон бэйэм былаана Дьокуускайтаат кооперативнай техникуму бүтэрэммин бу Уус Алдаҥҥа ананан үлэлии кэлбитим. Дүпсээҕэ силпуоҕа анаабыттара. Онно кэлэн ити остолобуой киһи биэтиссэйдээбитим. Оҕон тоҕус сыллаахха. Оҕон тоҕус сыллаахха. Ол оччоҕуна бу Дмитрий бэйэн ол дойдулар. Мен бэйэм баллааны

От от кэмэ буолан били туох пекаренэҕэ үлэһит илиитийбэтэ толлуйан олоһунча Босиков Уйбаан Бүтүрүөбүс көрдөспүтэ аҕыйах хонук баһайыҥҥы бириэмэҕэ сезоҥҥа отчуттарга килиэпкэ көмөлөс диэн

улахаммытын тоҕуһан һыллаах, тоҕуһан икки, тоҕуһан төрт. Оҕолорго бары ыаллар. Бары ыаллар, бары үөрэх-үөрэхтээхтэр бары ыал. Икки кыыс ыал. Улахан кыыс оттон туоҕа бүтэрбитэхпинэ Светлих-Ликову манна билигин итиннэ олорор ийэлээх, бэйэтэ үс оҕолоох. Восточник Свербаҥҥа онно үлэлиир. Билигин пока кыыһыран олорор. Орто кыыспаллаана Биробиджан медколлеһын бүтэрэн билигин куоракка көһөн киирдилэр, түөрт оҕолоохтор, икки игирэ уоллаахтар. Иннигин эһэттэ иһиннээхпин. Игирэҕин чөрдүк үрүн көмөнөн бүтэрбитэ кыыс. Байдын эрэбикит. Байбыт. Манна вузка инфекционный отделенияҕа уһуннук үллээтэ. Билим былаан ол куоракка ити быстах бириэмэҕэ туохха үлэлииһит, онкологическайга киирэн үлэлииһит. Алинабыт

Уонна Тоҕо ол истэрин булбатаха? Якутские уонна э, уонна преподаватель күнүн бүтүнтэ. Аны кыра буолбутун кыра буолбут Сипсер Дима Дмитрий Дмитриевич дьон дьааппытын ааттата киһибит. Билигин манна школаҕа эмиэ үчүйдүк үөрэммитэ. Байбаянкаҕа сылдьыбыта, Кэнчээригин күүгэ сылдьыбыта, сир дойдубааны кэрийдэ. Чыйбаатык бэһис кылаас тулата манна дьиэтин бэйэтэ оҕоҕун оттоон, гарааһын оттоон, манна тиийэ маамы суточнай үлэҕэ иһдииртэ. Мин буоллаҕына эмиэ бэйэм тиэхиньикэ үлэлии буоламмын тиийээхтэ тиэһэ кэлээччи. Онно оҕом кыра эрдэҕиттэн дьиэтин бэйэтэ көрөөччү.

Остуол ньуурун курдук көмүскэнэ буолбат. От, олох, олох диэн Олох очурдара, чочурдара. Оту бу кэргэннии, эммин диэн да сиһин олору Эмиэ оттон кыысылар иһин баар былаачылар. Баар боҕо. Кыысан туу, дьоҕуна дьэ бу кыысан бараҥа дьэ бу кыысыттан да хайдах да иллээҕи эйэлээх. Кыыссыттан да, оту кыыссы хас ыл аайы баар буллаа дии.

Итэ кырыысан баран аһарыныахха наада. Кэргэн киһи обычно то үчүгэйгэ үчүгэй болун диэн этэр буолу наадалааҕа. Ону то кырата орохтор өггөнөллөр, ону өггөнүмиэххэ наада. Чөндүк өйдөөн болхомтолоохтук истэн, үчүгэй болхомтолоох булуохха наада. Бастыахха наада. Оҕолорум маамалара буллаа дии кэргэнин диэн. Күн тоқой бииргэ олорор киһини убаарсыахха наада олох. Эр киһилэр оттон киэн хокку булуохтаах. Оннук күөчэни кытта тэҥҥэ ахсыбакка.

Бу отец киһини орто туруганан дойдуга күн сырдыгын бэлэхтээбит дьон уонна тобу улаатыннарбыт, үлэһит оҥортообут дьон буолар. Окко түспүт умуубутун, сиргэ түспүтүн сэрэбиэйгитин ситэрбит дьон. Дьоно оҕо иитиитигэр холбуура баҕар да бу билигин эмиэ биһигини көрөөччүлэртэн эдэр ыаллар хамыт саҥа дьэмиэ ээхэрдээх иҥин улаатан эрэр оҕолоох иҥин дьон баар буолуохтарын биир-икки тылынан холбуура туох диэн сүбэ Оҕо тылынан этэр былахыттан бэйэ кыра эрдэхтэнэ папа көмөлөһөр этэ оҕолорго аҕастаҕас сүүстэн һээкэйдэригэр тэҥҥэ турсан тиэһэ барытыгар тэбистэнгэ онон бары тэбистэнгэ сырыттахпына чэпчэки оттон наар чүөсэ киһи көрөлө айыкка чэпчэки оннук диэн диэн оҕо тыыппат игин мөлтөр игин түгэнигэр тэбистэн көссүһүөххэ наада Эттэбэххэ наада. Оҕону уона кыра даҕаттан үсүөрдүк Үлэҕэ Орохтор оҕону уола кыра даҕаттан үсүөрдүк олох маннык бэйэн аһаҕастык аһаан оҕону кэпсэтиэххэ наада. Отче оҕону били бэйэн тэҥнэһэн курдук хардары маннык улаатан истэҕэ илик тэҥнэһэн курдук кэпсэтэн астаххына оҕо адьаҕа дьүрдэ аһыллан бэйэтэ аһара. Оҕону маннык аһыахха наада.

Саамай үчүгэй туохтарга аны Сир аһыгар- хаадьыбыт өһүлүүбүт. Сир аһыгар таххабыт. Оннук. Уон да таһайын үлэ диир балла. Онно манна наһаа бырааттыбыт суох. Обычно оттон сыллааҕы үлэ былаана эрдэттэн былааннаатаха диэки айар. Ол иһин сарсайын кэмҥэ таһаама үчүгэй бириэмэлэргэ айыл хаалар сылдьаат. Оҕобутун ирдэ. Оҕолорбутун барыларын тестабылын дьааччы. Эр дьэ эйигини биһиги бу сүрдээх үчүгэй ити бу маанылаах хотойор астаах сандык остуоллаах көрсүбүккү диэн махтанабыт. Онуту бу бырааһынньыгынан итиитик истинник эҕэрдэлиэппитин баҕарабыт. Дьолу-соргуну уонна төттөрөппүт дьоҥҥо биллэн турар ханнык баҕара төрөппүккэ кини дьолун муҥутуур чыпчаала диэн оҕолоро буолаллар. Онон эһиги оҕолоргут, урууларгыт, сиэннэргит этэҥҥэ, кырыттынар, үөрдэ-көтүтэ турдунар, дьоллоох-соргулаах буолун, үөрүү-дьандьаһар сыстыбатын. Сүүсэптэр дьиэ кэргэттэригэр Биһиги биэриибит партнердара Үрдэл! Баат саппаас маҕаһыына. Мебельнэй маҕаһыын. Күнү доҕоттор, биһиги бу нэһилиэкпит өссө биир быр-бааччы олохтоох, эмиэ биир тарбахха баттанар бастыҥ диэн ханаалалаах Мария Николаевна уонна Степан Степанович Суркоптор дьиэ кэргэттэригэр аны ыалдьыттыы кэллибит. Үтүө кэһэн. Үтүө кэһэнэ. Уонна бу эһигитини бу дьиэ кэргэни Тапталлаахтар күннэринэн итиитик исинник тойон миру сынньалаҥ киинин уонна тобу бэйиҥи көрөр күндү көрөөччүлэрбит ааттарыттан таптал бырааһынньыгынан итиитик истинник эҕэрдэлиибитин көҥүллэ. Махтанабыт медиагерген аатыттан. Дьэ уонна то бастан билсиэххэйин билбэт дьон баҕар бааллары булуо эһитин да кимтэн кииннээх хантан ханнаах дьон дьону таһаха киһитин билсиитин кэпсэтиитин сиэринэн

Түүлээхтэн манна Муроҥу көрөн кэлбиппит. Мин бэйэм ветеринарнай управлениеҕа исписэлиис быһыытынан кэлбитим. Кэргэним кэлээт да оҕотун көрөн олорбута. Онно кэлэрбитигэр уоллаах кыыс кыра аһаастаах биирбит биэс саастаах, биирбит икки аҥаар аһаастаах этэ. Кэлбиппит, онон ийэбит кэргэним кэрэ аҥарбыт оҕолорун көрөн олорбута. Уол кэнниттэн так, туох буоллаа да хас олорбутун этэй Оттон икки тыһыынча биһаҕаска кэлэбит, айталбытын буллаҕына икки тыһыынча икки тыһыынча уон сыллаахха оҕолонобут манна кэрэ Бороҕоҥҥо. Икки тыһыынча уон сыллаахха оҕолорбут барыта бастаан кэлэн барантан өдөр дьон быһытынан дьиэ куортаннаан олорбуппут. Онтон үс сыл курдук дьиэ куортаннаан олорон бараммыт. Онтон үлэлээн, үп-харчы мунньунан, бу уһаайбат улааммыт манна

Европиятыттан бэйэбит кытылы кыыстаахпыт уонна икки уолаттардаахпыт туйа кытанааччы уолаттар бааллар. Улахаммыт кыыс, онтон уол кэлэр, онтон кырабыт эмиэ уол. Те или буду билистаппыт диэн бу биһиге кулун тут олунню 14 күнэ диэн отто такталаахтар күннэрэ. таптал туһунан дьэ кэпсэтиэхэй. Эбдээһи хаан ханна аамастаан дьэ көссөҥүт хараххытын хайҕахан дии сүрэххитин сөбүлэһэр. Оттон ити улаатан туох бала була дьэ таптал диэн атын эдэр санаардаххаттан киһи баратан студенныр биһи буллаҕынаттан ме ыал буолаттан төлкөбүт боллоо дьэ мен армия кэнтеканан барасхатыырны киирбитим Кэлэн баран ол тоҕон хасыллаах этэй, тоҕон эмиэ сыллаах игирэбин, үөрэнэ, үөрэхпэ. Үөрэнэ кирэбин скытыга, скытыга үөрэнэбит, биир сыл аһарабын, оттон тоҕон алта сыллааха бу кэргэним Мария тиэйгэрэ. Такини атын курс буолла, первый курс. Интеллектон студент эдэр дьон быатынан тан тирээннэр буолаллар, Үҥкүүлэр, битиилэр диэххэ Миэнэ мэттэ бу историческай туохха кэнэн өйдөөн көрбүппүт иһин сөп түбэһэр эбит. Оттон санаан көрбүппүт биһи кэргэмнээн билсиппит туох ол тоҕон алта аллаах буолла де кине тоҕон алта аллаах киирэ саас бу Туохтар күн тапталлаахтыы күннэригэр туохха билсиидэппит? Тиэх уон төрдүс дииллаҕа. Техникумҥа бэйэтигэр туох болар? Бүтүн дискотека аннык тэрээһин болар булаадя. Онно учебный корпуска улканна билсибит эбиппит. Дьэ бу бүгүн 14 жыл. 14 жыл бүгүн. Хас сыл була туона?

Мин Үөһээ Бүлүттэн төрүттээхпин. Үөһээ Бүлүү. Өргөт диэн дэриэбинэттэн биирбит өрөөппүт элбэхпит, онуубут диэххэ, онтон хаамый кыра кыыс ийэтин аҕатын көрүөхтээхтин. Онон мин ытаан туран битинэн гүөрмитин эрдэ, онтон Үөһээ Бүлүүгэ маннык хайыылар этэ. Эдэр оҕолоро баран үрдэтинэн лаборатория дириэктирэ, кино начальнига буолу диэн эрдэттэн маннык хайыылар этэ. Бэлэмнииллэр. Онно дьэ хойуу тоотуйугар биирдэ биэрбиттэр уоппускабын. Ону уже Иргысхааҥҥын хойутаан хаалбытым. Оттон техникумҥа племянницам туттарсыбыта. Онтон үһүс күнүгэр ветеринарный фельдшер диэн баар. Эй, манна да киириэххэ диэн ол бүтэһик күнүгэр биирдэ документ отто экзамен туттардым отто киирэ хааллым тоже бастыы курсу билэр буоламмын кураторым виктория афанасьевна эн мария биир курсу көтүөххүн наада наһаа мэһэйдэһэҕин дии ойуун буолан көтөн хааллаҕым дии бастыы курсу көтөн хааллым папалаахпыт тохторугар киирдим группаларыгар

Тапталлаахтар күннэринэ маннык хоруйаҕын диэн туохха баар да уопсайга. Эһиэт тоҕуһун биэс ылаах эдикит. Тоҕуон отта. Тоҕуон отта. Лэхие девяносто. Аха. Онтон институт Валентина буолар корпуска барыхханна барыххан диэн кыргыттар бары түстүбүт.

Биһиэхэ оннук уолаттар уохтара эбит буолан кытары наһаа бары хамаандалыы кини кини даҕанан бары барбытын уолаттар бара кини батыһа дьалар киник батыһаллар кини тахса бар тахса киирдэ кииргэргэр диэкулен кытын айбыын диэнтэн хадара оннук тохтаамылтан э оми хорко вахтыватыма диэбитим баалылар оннук кыммытым онтан күһүн туох булбута Ороһу диэн дэриэбинэҕэ госпрактикабын барарбар онно үлэлиир чүөчэппитэ саха быһаҕын буллум ыал буолаарыгын мыккын быһалаах диэтим оо мин ыал Ол үлэлии сиргиттэн булан үлэлиир аты практиканы барарбар ол Роза диэн чүөчэ эттэҕэ мыша ыал буолаары дьаҕам быһалаах хаха уһаҕа буллум диэтэһэ ээ ол мин ыал буолбаппын мин үлэлии кэлиэм дии диэтим аты тиийдим практиканан мантан

Папабыт уже заявление ыйбыт киһи бииргэ олорорбутугар хосто биэрдиэсэ уон аҕыска тиийин буолбатах төрөппүт иһин көҥүлүн аатта хох иһин уже сүрбэ түөттээххит улахан дьонобут онон олорҕот диэн буолла һэ уйду диэн наһаа оннук эйинте ыйпатахта аттын батын кээти баармыы диэн атын онну олорбуппут мин да турбатаҕым оннук курдук дьэ

Оттон оннук курдук кырдьык ыйаах чаас баар буолар. Ыал буолаҕын үөрэххин бүтэрэргэр ыал буолаҕын диэбит уол. Бу курдук ыал буолан кэлбитин. Дьэ ону туманнык этэллэр дии. Наар биэрэр боппуруоһум, холобур иннинэ сылдьыбыт юроидербытыгар олох олоруутун остуол ньуурун курдук көмүскэнэ уолбаах курдук да. Иһин очурдардаах, сочурдардаах, муннутун кэргэннии дьоннор иһин биир хаһан эмэ биирдэ эмэ биир эмэ кэҥҥэ иһин тыл тылга киирсибэт кэмнэрэ эмиэ баар буолаллар да. Эһиги легиҥҥэ холор да кыырсан бараҥҥыт да бу этиһэр өйдөспөт түгэҥҥитигэр хайдах да бу мантан тахаҕытый эдэр ыалларга сүбэ курдук киһиттэн киһи киһиттэн тус туһунан дьон холбоһоллоро иһин бииртэн майгыта тигилитэ тус туһунан бабар буоллаҕа дьэ ону иһин биир ити бастаан этэргэ дылы туох барар буола аалсыы трение иһин барса бэйэ бэйэҕэ

Эр киһи устуукка барыта хаан баҕар. Соҕус атын иллээхтик олорор. Биир иллээх олох биир кистэлэҥэ иннээтэ. Баһылык аҕа баһылык буолуохтаах буолла дии. Аҕаттан тутулуктаах буолла. Онтон ыал ийэтинэн дииллэр гынан барантан итинник туохтарга өйдөсө былы быһыгаттан эр киһи эр киһи быһыытынан айылҕатын да быһыытынан киэн соҕус көрсөөх булукта. Онуттан бу Кэрэ аҥаргыныттан Снислава Пылбону араҥаччылыахтааххын буолла. Ойон холобур итинник ол утары барыыны билэ киибэтин бастыгы оҥоруохтаах ол. Итиигин биир ол суруллубатах Оттон дьахтар эр киһиэхэ аҕаларын кысыһына хайдах буолуота? Оттон истэн кини этэригэр бэйэм иннин яны метр боллаан ди. Итиккен өйдөһө биир тоха кэлэһэ тахтаахпыт боллаа ди. Онно тахсар буолла дьиҥнээхтик киһи таптаһан олороҕут дуу, просто иэйииннэн олороҕут. День святого Валентина. Эһиги дьиэгэргин хайдахмын бырааһынньыктыгыт дуу, ыларыт дуу? Оттон наһаа оннук бырааһынньыгы ылбатарбыт иһин биир бистибит кэрэ кэмбит буолла. Дьэ, ол иһин онно иһин биир туохтаан Эйиэхэ хас киһи улахан суолталаах оннук курдук. Атын святой буолла ити диэт кылла

Индиратын сиэр быһытынан мөҥүттэринээччибит. Дьэ уонна бэйэҕит бэҕэ анааларгыт, дьаһайдара күндү көрөөччүлэрбитигэр Атын биһи раддабыт дьэ бу аймахтарбытыгар үөһэ бүлүүлэргэ даҕаны диэбиэххэ эн этэҕин да баста онтон месситерэн биэриэм бу тапталлаахтар күннэригэр таптаһын, тапталбытын убаастаан, лэбиэҕэтин харыстаһын, ыалдьыман, тапталга чэгиэн, ыраас буоллун, ыраас санаалаах буоллун, үчүгэй барда кэрэ буолуон. Тапталлаахтар элбэх ситиһиини баҕарабын, өссө да уһуннук олоруохпут диибин. Оннук курдук оҕолорбут ситиһиилэринэн дьоллонобут. Диин, быра. бэйэни устудьуонка икки оҕом оскуола үөрэнэн оннук оҕолортон оҕолорго эмиэ таптал диэн атын буоллаа дии бу икки киһи иэйииттэн атын таптал буоллаа дии онно оҕолор холобура маамылаах паапа сыһыаннарыттан эмиэ бэйэлэрэ заряд ыланнар оҕо эмиэ иитиитэ онтон барар буоллаа дии Тыатын бэйэм этибит этте хаттан убастабыллаах күөх экраны көрөөччүлэргэ, чугас дьоммутугар, биһини билбит аймах билэр дьоммутугар, доҕотторбутугар, онтон бу сааскы манныгы да буолбатар он төрдүс он төрдүс февраль олунньу он түҥкүнэ тапталлаахтык күннэриттэн күннэринэн бэйэбит дьиэ кэргэн аатыттан Эҕэрдэтин тиэрдэбит, баҕарабыт Атынчэгиэн туругу, дьиэ кэргэҥҥитигэр сылаас сыһыаны, ону туохпаар үчүгэйи кэрэни диэн бэйэбит санаатын тиэрдэбит. Ханданантан таптал диэн олору хас көрүҥнээҕий? Хайдах араастардааҕый? Таптал диэн онтон араһынай мелодия. Ийэҕэ таптал, оҕоҕо таптал, сүрэҕин аҥарын, кэргэҥҥин таптыыгын, Төрөөбүт дойдуга таптаа. Атын бүгүн балаҕана таптал быраанига дьэ. Оттон таптыыбын диэн Сардаана бэйэн төһө элбэхтэ холуур этэ. Биһиэхэ сахалар наахайахтык этэбит буо диэн. Мин аҕайахта этим диэн. Нөҥө бу

Бочуоттаах миэстэҕэ тиксэллэр. Раиса Владимир Гагариннар, Дьокуускай куорат. Онтон иккис миэстэҕэ Тээрэ кимнээх тиксэллэр Иккис миэстэҕэ тигистилэр.

Көрсүөххэ диэн. Көрсүөххэ диэри. Күндү дуэтин конгресс кыттыылаахтара эһигини бу кэлэн иһэр тапталлаахтар күннэринэн биһи дьиэ кэргэн аатыттан итиитик истиник эҕэрдэлиибит уонна Екатерина Алексей Егоровтар репертуардарыттан Этимэ диэн ырыаны бэлэхтиирбитин көҥүллээн.